Hello, I wan welcome una to another episode of Law in Pidgin. My name na Hope Azinuche Azeru Osiri. We still dey talk about rights of small pikin, wetin you no suppose do where e concern small pikin and wetin you suppose do where e concern small pikin. Na wetin we still dey talk about. Section thirty of Child Rights Act two thousand and three talk say Make you no use small pikin dey act adult film. You know wetin be you know dat you know wetin be adult film na? All those things dat those kain film wey people go dey do ibonge, dem go dey video dem, na im be adult film. Law talk sey make you no use small pikin act dis kain film. No use small pikin act am. No encourage small pikin to act am, e dey against di law. Section thirty five of dis same Child Right Act tok say make you no import any harmful publication. Harmful publication, harmful publication for dis mata na means anytin wey relate to children wey you know sey e no good for children law talk sey make you no print am no sell am no buy am no put am for your phone for instance small pikin maybe you wey be adult you see where small pikin dey do bad tin where small pikin dey do mekwata wey dem no suppose do you you know sey as you be adult dem no suppose do dat tin Wetin you suppose do as a responsible adult na to stop dem. No be to video dem. After you don video dem finish, you go come dey post am for social media. Na offense you dey commit so. Na it it is a harmful publication. Na offense you dey commit so. No do am. no print am no sell am no hold no put for your phone any film wey you know wey you know sey na where children dey do mekwata no put am for your phone no get am for your phone because if law catch you kpechekom if law catch you you dey go prison and if law catch you e no go talk say you never open am or say you never watch am or say you bin wan delete am you no suppose get all those things for your phone where small children dey do mekwata or where small pikin naked or where small pikin no dey do all those kind things wey dem no suppose do no do am no do am anything wey concern mekwata children mekwata no get am for your phone e dey against the law no try am, no get am, if you try am if law catch you you dey go prison now make we talk about the responsibilities of small pikin we don talk about rights of small pikin now make we talk about wetin small pikin suppose do I know sey so many of so many pipu no know sey small pikin get responsibility. Small pikin I wan tell you today sey small pikin get responsibility, small pikin get responsibility. Section eighteen of Child Right Act two thousand and three talk sey small pikin get responsibility to im im family, get responsibility to im community, get responsibility to um di Federal Republic of Nigeria. One of dis responsibility of small pikin be sey, law talk sey as small pikin wey you be, make you dey do things wey go keep your family together. Make you dey do things wey go keep your community together. You know sey as small pikin, e get wetin you go do wey fit scatter family. E get wetin you go do wey fit scatter community. Law say make you no do am. Sey na your responsibility to bring your family together. Another one, law talk sey small pikin, another of your responsibility na to respect your elders, respect your elders, respect people wey senior you. Law talk sey as small pikin wey you be, make you respect your parents, make you respect your parents. Respect wey you go give your parents, small um elders, people wey senior you, people wey big pass you. e dey for law respect dem na so law talk na your responsibility as small pikin na your responsibility to respect democracy na your responsibility to respect freedom, equality humaness, treat your fellow human being like human being wey that person be Na so law talk. Law come still talk say small pikin another of your responsibility na to use dat talent wey God don give you, dat your talent wey you get, dat your skill wey you get make you use am serve de country, make you use am de way wey e go benefit Nigeria. Na so law talk. Na your responsibility as small pikin. Make you know sey as small pikin, one another of your responsibility na sey make you dey talk true all de time. Dey talk true because some children sabi lie. Law say make e dey honest every time make e dey honest na so law talk law come dey tell parents say as pikin dey try to carry out him own responsibility as law talk am na you na your work na your job as a parent or parents to guide this small pikin to make sure say im fulfill im own part wey be im responsibility because so many children no know sey dem get responsibility. Some of dem don just feel sey na right dem get. Dem also get responsibility and law talk sey as dem dey do all dis carry out carry out all dis dia responsibilities, make you wey be dia papa, wey be dia mama or wey be dia guardian dey watch dem, dey look wetin dem dey do, dey guide dem to make sure sey dem carry out dis responsibility as law talk am. Thank you.